Genesis bung sawm pahnih. Tin, Lalpan Abram hnenah chuan, I khawlam a ta leh i lei chin deuh zing a ta leh i pa in a ta chhuk la, ram kal entir tur che lamah kal rawh, tichuan, Che ropui takah ka siam ang che a, mal pawh ka sawm ang che a, i ming ka ti ropui bawk ang. Tin, nang mal sawmna ni ang che. Tin, mal sawmsaktu apiang chu chu mal ka sawm ang a, an che lawhtu chu chu an chhiak a lawh ang.

an chhuak a, tin, Khanan ram chu an tel ta a. Abrama chu chumi ramah chuan Sekem hun thlekin Moresa chhuat thleng chuan a kal zel a, chunglai chuan Khanan hote chu chumi ramah chuan an awm a. Tin, Lalpa chu Abram hnenah a inlar a, He ram hi i thlahte hnenah ka la pe ang, a ti a. Tichuan, chutah chuan a hnena inlar Lalpa tan chuan hmaicham a siam a, tin, chuta tang chuan Bethel chhak ram aṭang a. tlangah chuan a insawn a chutah chuan a kua in a zar a a thlang lamah chuan Bethel chu a awm a a chhak lamah a kua a awm a chutah chuan Lalpa tan maichap a siam leh a Lalpa hming chu a awm a tin a ram chu chhim ram lam pan chauhin a insawn ta zel a tin chumi ramah chuan tram a lo tla a. Tin, Chumi ramah chuan Ram chu a nasa tlem avangin Abrama chu Aigupta ram awm rih turin a chhuak ta a. Tin, heti hi a ni a, Aigupta rama awm luh lai chuan a nupui Sarai hnenah chuan, Ngaiteh, hmeichhe hmel tha tak i ni tih ka hria. Tichuan, hetiang hi a ni ang, Aigupta hoin an hmuh hunah te chuan, Hei hi a nupui a nih hi, an ti ang a. Tin, kei chu min that mai ang, nang erawh chu an suah ang che. Michara.

Lalpa chuan Abrahmani pawisa rai vangin Pharaoh leh a chhungte chu sawisak nem emin a sawi sat ta lo va. Tichuan, Pharaoh chuan Abrahmani chu a ko va, Ka chunga i thil tih hi engtiziah nge ni le? I nupui a ni tih engati nge mi hrilh loh? Ka farnu a ni engati nge i tih? Chumi avang chuan a lawm ka nupui a ka lo neih tak chiang ni. Awle, tunah en rawh, i nupui hi. Hruai la kal daih rawh, ti a tin Varro chuan a chungchang thu-ah chuan mi hnenah thu a peh a ti chuan amah chu an thlah ta a, a nupui nen a nih zawng zawng nen bung sawm pathum na. Tin, Abrama chu Aigupta ram atang chuan a chhuak a, chhim ramah chuan a chho ta a, a hnenah chuan a nupuite a nih zawng zawngte, Lota te, An chho ve a, tin Abrama chu rante, tangka ruate, rangka chaktein a hausa em em a, tin chhim ram atang chuan Bethel thleng zakin a kal zel a. Bethel leh Ai khua inkar a tira a puan inawmnaah khan a tira a maicham hriam na ngeiah khan tin chutah chuan Abrama chuan Lalpa hming a lam a. Tin Lota Abrama hnena kal ve pawh khan ram rualte.

chuan an awm a tichuan a brahman Lota hnenah khawngei takin nang leh kei karah i ran pu te leh ka ran pu te karah pawh inhnial a awm suh se una kawn si a ram chu a pumin a awm duai lovem ni khawngei takin ka hnen atah hi inti hrang mai rawh nang vei lamah i kal chuan kei ding lamah ka kal ang a nih loh leh nang ding lamah i kal chuan kei vei lamah ka kal ang a ti a tichuan Lota chu a dak a.

Aizawl zawng zawng chu a thlang ta a, tin Lota chu chhak lamah chuan a insawn a, tichuan a inthen ta a. Abrama chu Kanan ramah chuan a awm a, Lota chu phaizawl khuaah te chuan a awm a, a puan in chu Sodom khaw thlengin a sawn zel a, tin Sodom mite chu Lalpa mithmuhin nasa taka suak sual leh misual an ni a, tin a hnen ata Lota a awm hran hnu chuan Lalpan Abram hnenah, Dak la, i awmna tang khan

Kum sawm leh kum hnih chu Kedor la Mera khua hnuaiah an awm a, a kum sawm leh kum thum nah erawh chuan an hel ta a. Tichuan, a kum sawm leh kum lih nah chuan Kedor la Mera leh a hnena lal awm te chu an lo kal a, Asterot, Karnaim khua, Refraim hote an that a, Ham khua,

Lalpali in lal panga an paih a, tin, Sidim ruam chu alkatra khurin a khat a, tin, Sodom leh Gomorrah khawlal te chu an tlan chhiah a, chutah chuan an tla a, a tla bang te chu tlangah chuan an tla do ta a. Tichuan, Sodom leh Gomorrah mite sum zawng zawng leh an eitur zawng zawng chu an la a, an hawh ta a. Lota, Abraham-una fapa Sodom khua awm chu a sumte nen an la bawk a, an kal ta a.

Abram hnena, Mihring te hi mi pela sum te chu nang man nei rawh, a ti a. Tin, Abrama chuan Sodom khawlal hnenah chuan, Lazai khat te pawh pheikhawk chilhna pakhat te pawh i nei reng reng chu ka la la vang. Tin, lei leh van neitu Lalpa Pathian chu hnung ber lamah chuan ka kut ka phar tawh a ni. Chutilo chuan Abrama chu, Keimah tih hausa ka lawm i ti dah ang e. Tlangval ho ei ral leh ka mi kalpuia chan vo chauh lo chu ka la lo vang, Anera te, Eskola te, Mamre te chuan an chan vo chulh rawh se ti a bung sawm pangana. Chung thil hnuah chuan Abram, lau suh, kei hi i phaw leh i lawmna nasa tak mai ka ni asin tiin Lalpa thu chu Abram. hnenah mumang angin a lo thleng a. Tin, Abrama chuan, Aw Lalpa Pathian, enge mi pek ang fa nei lovin ka awm hlen dawn a, ka rawkhawmtu tur chu Damaska khua mi Eleazar hi a ni si a, a ti a. Tin, Abrama vekin, Ngaiteh, chi reng reng mi thlah tir si lova enteh ka in apiang hi ka ro luahtu tur a ni, a ti a. Tin, ngaiteh, kha mi kha i ro luahtu tur a ni lovang, nangmah rila. Lo la rah tur ngei chu i rawn luahtu tur a ni zawk ang, tiin Karpa thu chu a hnen a lo thleng a. Tin, ani chu phone ah a hruai chhuak a, Vah lam khi eng la Arsi te khi i chiar theih chuan chhiat leh thei a ti a, tin, amah vekin a hnenah, I thlah te chu khitih zat khi a ni ang a ti a, tin, ani chuan Karpa chu a ring a tichuan, ani chuan chu chu a hlen a. a rawn ta a, tin a hnenah he ram hi luah tur a pek tur Chia Kaldai ho khua ur a tah hruai chhuaktu che lalpa kha ka ni, a ti a. Tin, a nih chuan, Aw lalpa Pathian, ka luh ang, tih engtin nge ka hriat ang? a ti a. Tin, a ni chuan a hnenah Bawngla kum thum mi leh Kelpui kum thum mi leh Mirangpa kum thum mi leh thu ro leh parva lung rawn lak rawh a ti.

A ram a ram a chu a lo hmil ta der mai a tin ngaiteh thim nasa tak thinrap thlak zet hian amah a rawn khuh a tin Pathian chuan Abraham hnenah i thlah te chuan an mahni ram lamah chu mikhual an la awm anga an rawng an la baw sak ang tih chiang takin hre rawh khai tin kum zali an ti re thei ang tin an rawng an baw sak ata chi pawh chu ka la ngaihtuah ang tin chumi hnuah chuan sum tam tak neiin an laihna chhuak ang nang erawh chu i thlah te hnenah hlauh awm takin i kal ang.

te, Jebus hote nen hian ka pe bawk a, tiin Abram hnenah chuan thu a thleng ta a. Tin, Abrama nupui Sarai chuan fa reng reng a hrinsak lo va, bung sawm pawh kun a. Tin, Sarai chuan Aigupta mi buainu pakhat a nia, chu mi hming chu Hagari a nia. Tin, Sarai chuan Abram hnenah, Ngaihtaih khai, lalpan fa mi nei tir phal loh hi khawngaih takin ka buainu hi pawl rawh, amah lakah chuan, Fate ka nei mahna, a ti a. Tichuan, Abrama chuan Sarai thu chu a zawm ta a. Tichuan, Abrama nupui Sarai chuan Abrama chu Kanaan rama kum sawmawm hnu chuan a bawihnu Aigupta mi Hagari chu a hruai a. A pasal Abrama hnenah chuan a nupui awm turin a pe a. Tin. Hagari chu a lo pawl a, tin a ni chu a rai ta a, tin a rai tih a inhriat ve leh api chu a hmu sit ta mai a. Tichuan, Sarai chuan a ram hnenah, Ka thil tuar hi nang in mawh phur rawh, ka bawihnu chu i pawm atan ka pel che a, tin a a rai tih a inhriat ve leh i hmu sit ta mai a. Lalpa chuan, Nang leh kei thu hi ngaihtuah rawh che, ti a. Abram erawh chu Sarai hnenah, Ngaite, i bawihnu chu i kut a awm alawm, i remti ang piang chu a chungat.

A ni ang. A ni chuan mitin a do vang a, mitin a ni pawh an do bawk ang. A u nau zawng zawng te pah a awm bawk ang, a ti leh pek a. Tin, Hagari chuan, Amah biatur Lalpa hming chu nang hi hmu theitu Pathian i ni, tiin a hmu a. Hetah kei hian mi hmutu chu Ken Suisel in ni aw, a ti a ni. Chu mi vang chuan tui chhunchhuah chu Beer Lahai Road vawr a ni ta. Ngaite, Gades leh Beret khaw inkarah a awm. Tin, Hagari chuan Abrama fapa a hrinsak a. Tin, Abrama chuan a fapa Hagari hrin chu a hmingah Ismaela sa ta a. Tin, Hagarin Abrama chu Ismaela a hrin lai chuan Abrama chu kum sawmriat leh kum rawkmi a ni a, kum sawm pasarihna. Tin, Abrama chu kum sawmkua leh kum kuami a niin Lalpa chu Abrama hnenah chuan a rilru hlar a, a hnenah, Kei Pathian engkim ti thei ka ni, ka hmaah awm la, tha fam kimin awm rawh, ti chuan a ti.

Pathian vekin Abrahama hnenah chuan, Tin, nang zawngin ka thuhlung hi i zawm tur a ni. Nangin i zawm tur a ni a, i hnua i thlah te an thlah chhawng zel te thleng pawhin an zawm vek tur a ni. Hei hi kei leh nang leh i hnua i thlah te kara ka thuhlung i zawm tur chu a ni. Inzinga mipa tawh phawt chu ser tan tur a ni. Tichuan. In servawn tisa ah chuan ser tan in in awm tur a ni. Chu chu nangmah nena kan inkar a thulung chhinchhiah na a ni ang. Tichuan inzing ah niriat mi chu in thlah chhawng zet a tleng pawh in in thlah ni kher lo pawh in apiang emaw mikhual tu laka mi pawh tangka suma i lei emaw pawh ni se la mipa tawh phawt chu ser tan tur a ni. I in apiang leh i tangka suma i lei pawh ser tan ngei tur a ni tichuan ka thung chu kum khaw thung. hlung atan intisa awm tawh ang tin hibia ser tan loh a ser fun tisa tisa a ser tan a awm loh chu chu bik mai chu a chawpawih zing atan a ta tih ka rawh a ni ang ani chuan ka ti hlung chu a bawhchhiah a ni a ti leh a tin pathian ekin abrahma hnenah inpuisa rai pawh

Chu ka ti khet a, Israel-a chung thu pawh hi ka ngaih hak sak che a ni. Ngaihte, amah chu man a sawm tawh a, chutang tak a thah tir ang a, hmasa takin ka ti pum bawk ang. Ani chuan, Lal sawm leh pahnih a hring ang a, amah chu che ropui takah kal siam ang. Ka thutlawng erawh chu Isaka, Sarin, Nakum hetih hun taka a hrinsak tur che hnenah chuan ani ka tih nghet zawk dawn ni, a ti a. Tichuan, a hnenah a ti sawi chu a pang a, tin Pathian chuan Abrahama chu a chhohsan ta a, tin.

chumi ni ngei chuan a ram leh a fapa Ismaela chu serh dan an lo ni ta a, a chhungte zinga mipa zawng zawng a ina piangte leh mikhuala laka tangka suma a leite pawh ama rual chuan serh dan an lo ni ta vek a.